ka bende dhano mamora Manta asewinjo kaka Mm. tiele no kanyo. Koro Kare kanyo tiwacho adiera, iye manta iye. nolose gi wasungu Eh. gimana tugo ni wasungu nodholoke tich e pinjegi Eh. koro negidhi giloso weche mag videos Eh. gidwa ni mondo gigi neno giluongo ni pornographic Eh. movies Eh. koro giloso gi e pono ma ji tugo gi tugo gi to ne giyudo ni jok ma tugo gigi Eh. ok nyal kawo seche mang'eny ma gidwaro Eh.

to nyako dhi oringo weyi Mhm. ang'o miyo chik chuni niya Mhm. nyaka itho kata nya- nyaka imany kata ng'ato mispend Eh, gimoro timore niya Eh, kimuonyo dos achiel kama eh, to tieko sa achiel kuomi eh, to teko mar ma- mar, mar bedo gi via, muonyo viagra mokwongo wapim ni ka pok imuonyo viagra Mm. ng'ama nini viagra kae eh. iyudo ka viagra en yath ma nolos kwa simu mokwongo nolose gi wazungu Eh, to wazungu wuon wuon wazungu wegi eh, gin jok ma ne gilose mondo mi gilos tukegi ka odhi e yo makare koro sama gilose mane kelo kane gini nego ng'ato kamano gik ma koro nego ng'ato en niya ng'at mitugogo ni ok ocho tugo ma- ma ochopo e tugo ma kamano onego teko tugo cha orumgo Eh, to sama ise- we wadu ma, ma odong' gi yath kapod teko yath dhi mbele e dende ng'e ni mano chalo jajok ma iro ng'ano eh, kasto joma chwo u joma richo ng'a moro amora miromo godo Ng'ato ka we- wuoyi, wach joma chwo, eh, okang', eh, jok ni joma chwo.
eh, joma chwo gi joma richo Eh, ng'ato ang'ata moro amora mi- miromo moro godo sama irome kode kidwa tiyo gi gino nyise ni atiyo gi gino we kawo gino to iti godo kokia eh, kasto ni bang'e kose- kisetiyo kokia Kibukori. Mm? Itiyo gi gini kokia. Eh, awinjo. Koro en gini yo ma koro itiyo godo kuome. mi- Eh. Idhi go kuome winjo ka ni malo ahinya. Eh, Mane mane kete wacho ni eh eh, aring gi gima chal kamae. Koro samoro sering'eni ng'ane piacha. eh, Idong' gi chandruok. eh, Eh. Koro gikala go mago be gin yedhi moko maricho. eh, Eh, chalo kaka tabia mar abortion mane wa- wawacho mokwongo cha. eh. Ok ober. Eh. Tiyo gi Viagra ok ber. Eh. Eh. Viagra ok onego tigo. Eh. Tiyo tiyo gi ngufuni. Eh. To kopo ni ino mond long lilo. Mm. Eh, retire. Kata wan wa sirkal, jo sirkal go mbo retire. Kata an sani an daktari. Mm. Kase tiyo daktari go migni pradek sani. Mm. Adong gi gini apar gabich ta retire. chieng' ma ritaya ok adwa ni koro ni ka ritaya ni to koro ok adwar ang'owa ni ok adwaro chuno tija gi thuon aritaya mayom koro in be kopo isebedo Dang'e nade, dang'e nade, dang'e nade jok ritaya, dang'e nade, mano dang'e Ah, nade. mano to koro amara kenda kenda Oh, in ema koro Eh, ing'eyo. mano to koro an mang'eyo achini ritaya dong- ni kwang'iyo kamera tir eh, johera mag mc malas mano ok kanyo mawijowa Eh. kipo ni yudo mokwongo wadok e wache mokwongo na wuoye na buso Aboson.
James Bingi man. Eh, gin wan gi MC Bingi man ka. Eh, eh, Kopo yudo ng'ato eh. ma osetiyo gi yath mar Viagra Mm. to kik we wuod wegi tho. Ku- Kik weye koro wapimo ni Mm. kaka iwinjo kaka Biro kelo olero. tho. Lakini Biro in bende kelo kik tho. itho tiyo gi yadhno kapok iwuo gi ng'at moro ni iwe nade. Iwinjo. Inyi iwuo godo ni ah, kama kama adhi tiyo gi yath. ni. Eh, Mar ariyo ne joma timo aboson ne joma nyiri. Eh. Aboson rach. eh, Ng'ad oko. eh. Mano daktari ema wacho. eh, daktari mwache mc mala sympathy master koponi wendo subscribe eh.